Сез безне Казанда дип уйлыйсыздыр инде. Юк, без Арчаның заманча кафесына иртәнге ашка кердек, чөнки безгә бик күп көч кирәк булачак. Безне озын һәм матур сәфәр көтә. Күңелле булачак, шуңа безнең белән кал. Арча вокзалы, көзге яңгыр һәм электричка тавышлары. Әгәр дә мин язучы булсам, илһамланыр өчен бирегә килер идем. Чөнки монда бер бер артлы йөрүче электричкалар, аннан төшүче яшьләр һәм чын ихлас хисләр. Беренче героебыз белән танышырга аның эш урынына килдек. Әйдәгез, бергәләп узабыз. Безнең героебызның исеме дә үзе кебек матур. Тамчы, үзең белән таныштырып үт әле.
Минем исемем Тамчы, миңа 33 яшь. Хәзерге вакытта Орча шәһәрендә торабыз. Гаиләм белән, ирем, балам бар. Хәзерге көндә матурлык сферасында эшлим. Үземнең студия бар. керфек һәм каш ясау буенча. Менә хәзер ничектер кечкенә бизнес бик авыр бара кебек. Менә син ничек бу матурлык сферасына кереп киттең һәм эшең ничек бара? Мин үзем инде 2018 елдан бирле мастер булып эшләдем. 5 ел дәверендә мастер буларак кына эшләдем. Аннары обучениелар уздыра башладым. Шулай ук мастерларны әзерләү буенча һәм быел үземә шулай ук мастерларны укытып эшкә алдым һәм студия буларак эшли башладык инде үзем генә түгел алай авыр дип әйтә алмыйм минемчә хәзер наоборот җайлырак шикеллерәк чөнки социаль челтәрләр аша һәм минем инде барыбер сарафан радио эшли шуңа күрә Алай авырлыклар бик сизмим. Минем инде үземнең даими клиентларым бар. Алар белән хайран база тулган һәм шулай ук социаль челтәрләр аша рекламалар белән, төрле способлар белән продвижение белән заниматься итәбез инде. Шуңа күрә шулайрак баралар һәм шәһәрдән кайтучылар да бар, чөнки күбесе там студентлар, яисә Декреттагы әниләр кайталар әти-әниләренә, балаларын калдырып монда Арчада үз эшләрен, матурлык эшләрен эшләргә аларга җайлырак. Шәһәрдә бит инде конкуренция көчле, әйме, мастерлар арасында, район җирендә ничегрәк?
Мин үзебезнең Арча турында гына әйтә алам. Безнең Арчада матурлык сферасы чыннан да бик мастерлар күп, судьялар күп төрле сфера буенча, чагыштырмача як тирә районнар белән чагыштырганда да. Конкуренция зур, ләкин бер беребез белән без дус яшибез аралашабыз күбебез бер беребез белән дустана мөнәсәбәттә дип әйтсәк була уртаклашабыз үзебезнең теге проблемаларны сөйләшәбез тәҗрибә белән дә ия шуңа күрә конкуренция зур ләкин һәрберебезгә клиентлар җитә чөнки клиентлар барыбер кешегә килә күп кеше услуга өчен генә түгел ә именно аралашырга сөйләшергә кайбер клиентлар белән уже дус буларак та сөйләшәбез аралашабыз шуңа күрә Мин алай бик сизмим. Э, томча ә менә тагын нәрсә әйтә аласың э, район җирендә эшләүнең э, плюслары нәрсәдә менә мәсәлән нәрсәгә сез казанга күченеп китмисез киресенчә сез кайттыгыз дип беләм әмма кияүгә чыгып инде монда нинди плюслары бар районда яшәүнең арчага кайтып яшәү идеясы иремнеке иде мин башта авыррак кабул иттем конечно кызларның күбрәк шәһәргә китәсе килә әле теге ул сигез җиде сигез ел элек арча барыбер дә кечерәк аның хәтле возможностьлар да юк иде ләкин хәзер үзем өчен плюслар күрәм чөнки беренчедән тыныч рәхәт әгәр дә казанга барасың икән без якын яшибез алтмыш километр анда бер сәгатьтә барып җитеп була бөтен әйберне Плюс Оршада төрле точкага әйе ара якын ара якын әйе тиз барып җитеп була садикка бара башласаң да мәктәпкә бара башласаң да биш ун минутлык юл юктыр да дип уйлыйм инде мин әгәр дә машинада булсаң шуңа күрә теге җәяү дә барып җитеп була бөтен җиргә ә менә бала әнисе буларак монда үзеңне үстерергә нәрсәләргәдер өйрәнергә андый мөмкинлекләр бармы Хәзер менә берничә соңгы 3-4 ел эчендә хайран частный кружоклар барлыкка килә башлады. Инглиз тел белән дә төрле развивашкалар, хайран чәчәк ата дип әйтим инде. Безнең Дом школьников, Рано тарафыннан уздырылган, оештырылган хайран кружоклар да бар, спортивный секцияләр дә күп, андый занятиялар аллага шөкер күп алайса андый кытлык юк инде юк юк
менә әле чагыштырмача биш ел белән чагыштырсаң да хәзер күбрәк инде возможностьлар балалар өчен элек казанга барып йөрисе булса хәзер уже ну күп әйбер бездә бар точно күбегез беләсездер арча ул татар күн мозаикасы туган ягы монда атаклы аяк киемнәр фабрикасы эшләп килгән Ул, бу зур предприятие 2006 елда ябыла, ләкин шуңа да карамастан, Казан җөе белән эшләүче осталар бүгенге көндә дә бар. Без хәзер Казан арты тарихи-этнографик музеенда. Монда остаханә дә эшләп килә. Хәзерге вакытта без музей өлешендә татар күн эшләнмәләренә сокланып йөрибез. Атаклы чүәкләр. Остаханәдә һәр теләгән кеше казан җөе техникасына өйрәнә ала. Без дә бу мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска булдык һәм менә мин дә казан җөе техникасына өйрәнеп карыйм. Мине музейда эшләүче Алсу өйрәтә. Алсу, син үзең күптән казан җөе белән чигә беләсең инде. Мин үзем музейда 16 ел эшлим, әмма әле без әлеге җигә күптән түгел генә өйрәндек. Бер 3 еллап Аның тарихы да кызык. Музейда экскурсия сөйләгән вакытта безнең Арча фабрикасына, милли аяк киемнәр фабрикасына багышланган күргәзмә бар, экспозиция. Һәм анда менә шушы станоклар тора. Бик күп кунаклар бездән сорыйлар, ә ничек чиккәннәр соң, күрсәтегез әле дип инде. Без белми идек. Шуннан соң бер көнне, ә нигә өйрәнмибез соң әле үзебез дигән фикер килде башка. Һәм гомер буе менә шушы фабрикада эшләгән чигүче апаны чакырдык без, Илсия апа ул. Ул безгә килеп, Нәмдәхә бер музей хезмәткәре белән утырып, өйрәтте шушы җыйны. Һәм менә шул көннән башлап инде без горурланып, менә Арчабызның уникаль җыйы бит бу дип, һәр килгән кунакка күрсәтәбез. Алар утырып чигеп карый. Аннан соң инде бик кызыксынганнарын әле осталык дәресләренә дә чакырабыз.
Балалар да яратып Ярата, ярата балалар да, өлкән буын да, хәтта ир-атлар да утырып чигеп карый. Ә гомумән менә Казан җөе белән эшләүче осталар Орчада күпме? Алар күп түгел, әмма бар. Алар чигүче апалар инде бөтенесе дә олы яшьтә. Хәзер инде менә фабрика ябылганга да инде ничә ел Советлар Союзы таркалганда ул ябыла. Бар алар күп, заказлары да бик күп. Менә хәзер яшьләрне җәлеп итәләр, яшьләргә өйрәтәләр бу җыйны. Бар, Аллаһ шөкер. Чебешләр әлегә бар. Ну, ой.
Бу техника бик ансатлардан түгел. Ә, менә теге иҗат дигәчтен без ничектер шундый илһамланып, тиз генә эшләп куябыз кебек, әйме? Ләкин бу ә, ниндидер ә, теге Э, физик көчне дә таләп итә әйме монда бармакларын да тишкәләргә мөмкиндер мөгаен шулай шулай монда һәм бик э, озак эшләнә торган әйбер әйме шулай техника җиңелләрдән түгел иң элек менә русча усидчивость төгәллек кирәк чөнки һәрбер җөйнең арасы менә миллиметрына кадәр тигез булырга тиеш э, иначе җөй матур чыкмый тигез чыкмый менә аны без борып карагач ул күренәчәк түземлек кирәк минеке шулайрак чыга бугай менә баргач күрәбез инде так кешедә кирәк әйе бу бит э, табигый күн ул аның төрлесе була алар каты аларны тикшерүче энәне сындырмыйчы дөрес э, уклон белән угол белән кертергә кирәк шартлап энәсе дә сына аның вакыт кирәк инде аннан соң һәрбер җепне без балавызлап алдан әзерләп куябыз Һәрбер җепне менә матур итеп жгутиклап борып утырабыз. Вакыт та, түземлек тә сарыф итәбез. Мин менә бу әйбер борыла, ялгыш онтылып китеп. Сизелә. Борылгач инде җи яннан тигез чыкмаска мөмкин. Бер, ике, менә болай булды. Хәзер без аны Тартабыз. Так, ә менә монда буш җепне без алабыз. Менә бу энәне истә тотып. Әһә, тагын борылды.
Так, каршы якка тыгабыз. Һәм моны артка җибәреп торабыз, ә тартып торабыз. Ул арада моны әзрәк кенә итәбез. Артыгын карыйбызмы, бушатып? Әйдәгез.
Так, тибелдән аякны алабыз. Менә вот барып карыйбыз. О. О.
Беренче тапкыр өчен мин бик яхшы оста булып чыктым. Элек чигүчеләр экзамен биргән, стаж стажировка вакытында чигеп караганнар, мастерлар борып тикшергән. Әгәр дә җит тигез булмаса, сүтәләр, яңадан бирәләр экзамен. Әйе. Бөтен кеше дә чигүче була алмаган. Менә сездән була. Мин Арчага күчеп кайта алмыйм. Үземнең шитек фабрикасын ача алам. Яшьләр бик кирәк, менә биш куллап алалар.
Арча үзенең чисталыгы һәм кызыл кирпечтән төзелгән биналары белән җәлеп итә. Менә аның ачык бер мисалы ул Арча манарасы. Элек анда менеп, шәһәрне биектән күзәтеп булган. Кызганыч, ул хәзер ябык. Аны Арчаның 90 еллыгы һәм Бөек Ватан сугышыннан кайтмаган солдатлар истәлегенә багышлап төзегәннәр. Икенче героебыз Галимҗанов Адель. Ул төрле кәсеп белән шөгыльләнә, үзе дә биредә. Әйдәгез, аның белән дә танышыйк әле.
Исәмсез. Исәмсез, Адель. Минем исемем Адель була. Э, Мин төрле әйберләр белән шөгыльләнәм. Вот кафеда утырабыз безнең. Э, Шуннан соң без э, колбаса сату белән шөгыльләнәбез. Колбасалар, шашлыклар, төрле-төрле шундый домашний хәләл әйберләр белән. Менә әйт әле, Адель, синең Казанга китү, шәһәргә китү теләге булдымы? Булган иде, яшәп тә алган идем. Ул теләк эш белән связанный булган иде. Элек мебель сату белән заниматься иткән идем. Шуңа күрә Казанда аның белән было проще заниматься, шуңа күрә күчкән идем. Ул вакытта потом уволиться иткәч тә инде шул колбасалар белән эшли башладым. И вот тора-бара кафе ачтык. Э, сине Арча яңадан үзенә тартып Кире, кайтарды кире, инде, әйе. Адель син әле өйләнгәнме? Юк әле.
Өйләнмәгән, әйме? Планда бармы соң? Бар инде.
Кызлар.
Кызлар, Арчада егетләр бар, кафелары бар. Ит ризыклары белән шөгыльләнә. Кайта аласыз. Г- Голодными не останетесь. Әйе.
Арча яшьләре буш вакытын ничек уздыра? Кем ничек уздыра инде? Бөтенесе төрле. кемдер заведениеларга барып утыралар, шул кафелар инде, кинотеатр барышы да, кемдер спорт белән шөгыльләнә, кем ничи. Минем лично мин бокска йөрим, кандидат мастера спорта по боксу. И минем такое основное прям хобби это рыбалка. Ә син бокс белән үзең генә шөгыльләнәсеңме яисә балаларыңды өйрәтәсеңме? Юк, өйрәтү, өйрәтү юк. Үзең өчен инде, әйе.

Как хобби. Кызык. Э, менә Адель э, авыл җирендә э, кеше күбрәк өйдә ашау турында уйлый кебек, акча ягыннан да иманнары өй ризыгына ияләшкән кебек. Менә ничек Арчада кешеләр күп киләме? Клиентларыгыз күпме? Кайран.
Әйе.
Сез монда нәрсә сатасыз соң? Нинди? Безнең монда роллы, пицца, шаурма, бургеры, том ямны безнең бик каты яраталар. Вот прям Казаннан килеп даже мактыйлар безнең том ямны. Шуннан соң безнең монда производство домашних пельменей. Пельмени, манты, шуларны шарланабыз. Э, олары да бара, әйеме?
Ә син үзең берәр нәрсә э, пешерә беләсеңме? Могу.
Беләсең инде?
Инде, конечно. Нәрсәләр эшлисең?
Шашлыкны бия кыздырам мин. Пилмән кыздыра алам. Кыздырып пешерә пешерә алам. Роллар үзең беләсеңме? Юк, ансавурак бирелә миңа.
Э, и главное, ит тәйме. Әйе. Олан бит әйме, кызлар? Оршада булсагыз, милли эшләнмәләр кибетенә керегез, чөнки монда бәяләр Казанга караганда күпкә кулайрак кызлар. Нинди матур үземә билбау һәм калфак сайладым. Яңа шәп кешеләр белән таныштык, тәмләп ашадык, яңа һөнәргә өйрәндек, милли эшләнмәләр алдык, рәхәтләнеп акча туздырдык. Арча, син безгә бик ошадың.